Hello hello kan YouTube channel ah kan hon lang ṭhan. Tutan kan chim dingmi cu nihin ah CB nih Mindat le Falam ah kan lahmi hriamnam tiah hmanthlak pungruk an hun chuahpi. Mah kha reaction in kan tuah lai. Zeiruangah reaction a herh tiah cun Mipi nih a dikmi thil kan theih a hau. Mipi nih a hmaanmi thil kan theih a hau. Hriamtlai an si. A zohkhenhtu hna mipi kan si. Mipi kan um caah hriamtlai an um. Hriamtlai an um caah mipi kan um lo. Cucaah nunnak pek in ram le miphun caah aa hmangmi an si caah mipi nih kan upat hna. An phung sermi kan zulh. An nawl kan ngaih. an herhbaumi kan phihkhar piak ve hna. Cucaah mipi sinah a dikmi information, video, hmanthlak mah kha mipi sinah langhter a herh. Mah hi CB ca lawng si lo. Aho hriamtlai paoh nih mah hi an tuah herhmi a si. Hmailei ah mah bantuk tete a dik lo um si ahcun reaction kan hun tuah tawn lai. Zei bantuk dah a si, zei bantuk in dah a kal, a dik lomi maw an kan pek, a dikmi dah an kan pek timi kha chimphuannak le ceihṭinak kan ngei tawn hna lai. CB nih Falam le Mindat operation an tuahmi ah December ni kul ah hriamnam an lahmi an hun pholangh. Hriamnam an lahmi taktak cu video chungah tik zah kan pek lai. Hriamnam an lak lomi cu X kan pek lai. An lakmi tik zah kan pekmi kha Pahnih a si lai i X kan pekmi kha pali a si lai. Cucu zeiruang ah dah kan langhter tiah cun an lak taktakmi cu Mindat an lakmi cu anmah Mindat ralkap a hnu an dir AA Sitalin an dir i tikhan sape sel in tuah ko. Zapi nih hmuhmi si Mindat tiah kawl caan ah a ṭil lai. Mah pakhat kha an lakmi a si. zen thong a um i zen thong tam ngai an ponmi kha CB nih Falam palek camp kan lak an timi a si. Mah pahnih lawng kha lakmi a si. A dang hmanthlak pali kha lakmi si lo. Mah an lak cemmi hmanthlak pahnih kha a khel an leh i Kap tampi in hmaan an thlah an thlar i pungli an chuah. Hmanthlak pali an chuah ṭhan i an lak taktakmi pahnih he an hlonh i a dihlak ah hmanthlak paruk ah aa chuah. Mah kha a sual kan tinak si lo. A ṭha ko. Mipi thathawh peknak a si. A ṭha ngai ko. Nain mipi thathawhnak kan i pekmi ah a dikmi in kan i pek cio a hau. A hau hriamtlai phu kan si zongah a dik lomi hmanthlak video thawngpang information kan i pek ahcun sau a nguh lo a ṭha lo a hau cang hmanh ah cucaah cun hriamtlai le mipi kha a dikmi thawngpang a dikmi hmanthlak a dikmi video kha kan i pek tonh ding a si ahohmanh i hlen ding a si lo. Ramleng sponsor duh ruangah, lar duh ruangah, popular si duh ruangah a dik lomi in cawlcangh lo kha a biapi tuk hringhran. Cucaah cun a dikmi thawngpang kha kamhnih i pek tonh peng a hau. CB zong Chinram caah Chin ralhrang ummi pawl a domi an si. Cucaah cun Chin ralkap tiah an i ti ve i ahohmanh nih Chin an si lo tiah kan ti hna lo. A hmaanmi si. Chin an si ko. Cucaah aho Sisi ralkap an si ah, aho hriamtlai phu an si ah a dikmi kha mipi le kan ralkap karah kan i pek tonh thiam a herh. Hmailei ah mah hi a ho paoh nih ralrin ding a si. A dik lomi thawng kha i pek hrimhrim lo ding a si. Hi kongah comment section ah hun cheu. A dik le dik lo nan timi si ahcun comment ah

Ṭain sit u si bu hmuchoh cawcaw taan zong a nu in an tlaih hna. Mah an tlaihnak hna kong cu AA chimphuannak nawl neitu Khaintu Kha nih December ni kul ah a hon thanh. A zaammi ralhrang pawl zong he biatak tein kan dawi cuahmah hna, tlaih khawh kan i zuam hna lai tiah a chimchap. Kawlram pumpuluk Sataih pasarih chungah Yakhan ram hi a luat hmasa dingah zumh a si. Yakhan ram a luat tikah hin Min Aung Hlain nih zeitluk in lehrulhnak a tuah hna lai timi theih a si lo. A sung maw a khan lai, lehrulhnak dah a tuah hna lai ti kha mipi nih cuanh ciomi a si. Yakhan a luat hmasa bik a si ahcun Kawlram ah number one an si lai kan i lawm.